Puji Tuhan sekali agi kita betemu lalu kita deka bekunsi ke pasal cherita ba Bup Kudus iya nya ba Pemungkal bagi empat iya tu iya nya ngenang pasal Kain seduai Abel lalu ba bagi empat ba ayat ti keterubah lebuh Adam udah begulai sejalai enggau Hawa Pia bini iya lalu betubuh bisi. Iya ngadaka anak lelaki. Udah nya iya bejaku munyi tu, Ari saup Tuhan aku udah tulih ke anak lelaki tu. Hawa lalu ngagaka nama anak iya nya Kain. Lalu ayat kedua, udah nya iya beranakka menyadi lelaki Kain ti benama Abel. Abel. nyadi orang pengibun bedus lalu Kain nyadi orang bumai. Lalu ayat ketiga, Nyau kelama udah nya, Kain mai utai ti ulih iya ari pengawa ti dikereja iya lalu meri utai nya ke piring ngagai Tuhan. Ayat keempat, Lepas nya, Abel mega mai anak bungas ari raban bedus ti diibun iya lalu munuh sida sereta ngulihka isi enggau lemak ti pemadu manah ke piring. Tuhan rindu bendar ke Abel enggau piring iya ba ayat kelima, tang iya enda rinduka Kain enggau piring ti diberi iya. Kain pedis bendar ati lalu mua iya meredu laban ringat. Ayat ti keenam, Ku Tuhan bejaku enggau Kain, Nama kebuah nuan ringat? Nama kebuah mua nuan meredu? Lalu ayat ketujuh, Enti pengawa nuan manah, tentu nuan deka tuchum, tang laban pengawa nuan jai, nya alai dosa endang sebaka enggau jelu kampung. ti deka ngipak nuan laban deka ngalahka nuan. Iya deka merintah nuan, tang nuan enda tau enda ngalahka iya. Lalu ayat kelapan, Udah nya Kain bejaku enggau menyidi iya, ku iya, Aram tua bejalai, lebuh seduai datai di babas, Kain lalu. Munuh Abel, lalu ba ayat ti ke semilan, ko Tuhan nanya Kain, Dini endur menyadi nuan? Lalu ko saut iya, Enda aku nemu, kati aku endang orang ti dipadu ke nyaga menyadi aku? lalu ayat ke sepuluh lalu ko Tuhan nama pengawa ti udah di kereja nuan peda darah menyadi nuan manjung ari tanah minta sah aku ayat ke sebelas nuan deka di tinggang sumpah lalu deka di buru ari tanah tu tanah menua tu udah nginsap darah menyadi nuan baka iya ti nukangka nyawa diri nerima iya ari jari nuan, ayat kedua belas, enti nuan bumai tauka bekebun, tanah tu enggai alai utai ti ditanam nuan tumbuh, lalu nuan deka ngelelang sebelah babas nyeliahka diri ari orang mayuh, ayat ketiga belas, lalu ko Kain bejaku enggau Tuhan, Ukum tu kelalu berat ba ayat ke empat belas, Nuan meru aku ari menua tu lalu enggai agi meda aku. Aku nadai meruan pendiau ngelelang dalam dunya, sebarang orang ti tetemuka aku deka munuh aku. Lalu ayat ke lima belas. Tang ko Tuhan nyaut iya, Ukai pia, seberang orang munuh Kain deka dibalas ngena ukum tujuh kali lipat berat ari ukum ti diletak atas Kain. Nya alai, Tuhan lalu ngaga tanda ke Kain kena iya ngelalau sebarang orang ti betemu enggau iya ngambika sida enda munuh iya. lalu ayat ke enam belas udah nya Kain beserarak enggau Tuhan lalu diau dalam menua ti dikumbai Ngelelang adat ke timul menua Eden. Lalu kitai bekenang ke peturun Kain ba ayat ke tujuh belas nyau pemuas Kain ti begulai sejalai enggau bini iya, dia bini iya lalu betubuh bisi sereta ngadaka anak lelaki siku ti benama Enok. Udah nya Kain lalu nudukka sebuah negeri ti digaga ke iya nama Enok ngangkatka nama anak lelaki iya nya. Ayat ke lapan belas, Enok bisi anak lelaki siku ti benama Irat. ti apai Mehujael. Mehujael bisi anak lelaki siku ti benama Metusael ti apai Lame. Lalu ayat ke semilan belas, Lame bisi dua iku bini, Adah seduai Silah. Lalu ayat dua puluh sampai dua puluh satu, Adah beranakka Jabal seduai Jubal. Jabal nurunka orang ti ngibun sapi ti diau dalam langkau kain, lalu Jubal nurunka semua orang ti landik nebah engkeratung enggau ke suling. Ayat kedua puluh dua, Udah nya, Silah beranakka Tubal Kain ti nurunka tukang tempa ti landik ngaga utai ti engkeraju enggau besi menyadi tubal kain ti indu benama namah. Ke lalu ayat ke dua puluh tiga, ko Lamik bejaku enggau bini iya dua iku nya, Adah seduai sila, dinga ke jaku aku, aku udah munuh lelaki siku laban iya malu aku. Aku udah munuh siku anembiak lelaki laban iya ngemediska aku. Sebarang orang malu Kain deka diukum tujuh kali lipat, tang sebarang sapa ti malu aku diukum tujuh puluh tujuh kali lipat. Lalu ditu kitai mega deka ngenangka peturun Set ba ayat kedua puluh lima. Udah nya Adam begulai enggau bini iya baru. Dia bini iya betubuh bisi sereta ngadaka anak lelaki siku. Lalu ku iya, Allah Taala udah meri aku anak lelaki baru kena nganti Abel ti udah dibunuh Kain. lalu iya ngaga ke nama anak iya Set. Set bisi anak lelaki siku ti benama Enos. Lebuh maya nya mensia belabuh nyembah Allah Taala disebut nama Tuhan. Lalu tu meh aaa pelajar kitai bekenang ke pemungkal lalu kitai deka betemu baru. ba pemungkal ba hari ke bukai lalu terima kasih ngambika petara sama merekat kita semua amin.